Pnawn da bawb, mae'n dod fyny i ddau o gloch a croeso i cyfarfod blynyddol Cynnal Sir Ynys Môn. Um, Swn i'n gofyn i'r aelodau swyddogion droes ffon a ffwr os gwelwch yn dda, a gan fod y cyfarfod yma yn mynd allan yn fyw ar y rhyngrwyd, dwi'n gofyn i chi roed eich hunain ar mute cos a da chi'n cyfrannu neu'n gofyn cwestiwn. Mae gen i rai ymddeiriadau, uh, un ymddeiriad gan y cynghorydd Gary Pritchard, ac mae gen i uh, ymddiheuriad gen y cynghorydd Bob Parry fydd yn chydig yn hwyr. Oes na ryw ymddiheuriad arall os gwelwch yn dda? Cynghorydd Brian Owen? Ie, yeah, diolch fawr, Madam Cadeirydd. Um, Eric Wyn Jones, um, mae o uh, ddim yn gallu bod efo ni pnawn yma. Mae'n fath i codi ben.

Cynghorydd Vaughan Hughes. Iawn da. Y Cynghorydd Llinos Medi Hughes. Iawn da bawb. Y Cynghorydd Carwyn Jones. Iawn da pawb. Y Cynghorydd Meirion Jones. Iawn da. Y, cyng y Cynghorydd Robert Llewellyn Jones. Ia, yma. Cynghorydd Aled Morris Jones. Pnawn da. Y cynghorydd Gwilym Moore Jones. Pnawn da i chi gyd. Alun Mymru. Presennol. Y cynghorydd Brian Owen. Yma, a pnawn da pawb. Y cynghorydd Dylan Rees. Pnawn da. Alun Roberts. Pnawn da. Dafydd Roberts. Pnawn da. Y cynghorydd John Arwel Roberts. Pnawn da. Cynghorydd Nicola Roberts. Pnawn da. Cynghorydd Peter Rogers. Present, good afternoon. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da, bawb. Cynghorydd Ieuan Williams. Pnawn da. A Cynghorydd Robin Williams. Pnawn da. Swn i'n locio cyflwyno'r swyddogion gan gychwyn gyda Mrs Anwyn Morgan, y Prif Weithredwr. Ia, pnawn da, pawb.

Hwn ydi cyfarfod blynyddol Cyngor Sir Ynys Môn, a'r gwaith cyntaf yn ôl darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 1972 a chyfansoddiad y Cyngor i'w ethol Cadeirydd. We rŵan mi fydd yr Cadeirydd yn gwahodd eneb enwebiadau.

Os oes na ddim enwebiad arall, gan i groesawu Glyn fel cadeirydd newydd. Ti'n ffindio fo? Hmm. O'n ni'n mynd berffaith gwrdd, da ni'n mynd gorau cael pleidlais os oes neb, neb arall yn sefyll, na goes? Swyddog monitro? Dwi'n siŵr bod ni gyd yn gytun, uh, Madam Cadeirydd. Um... Yeah. Ond, uh, Swyddog Morris, da ni'n misio pleidlais na goes? Diolch yn angen rheidiol os diolch amlwg bod, bod pawb yn cytun, na. Dwi'n credu bod hynny yn hollol amlwg. Dwi'n meddwl bod rhaid ni fynd i bleidlais o gwbl. Wedyn, swn i'n licio croesawu y cadeirydd newydd a'i longyfarch o, os gwelwch.

We'd like to thank Margaret for everything that she's done and wish her well going forward. Thank you. Diolch o galon. Diolch o galon, Glyn. A dwi, dwi yn, hefyd yn teimlo fi fydd Glyn yn gadeirydd ardderchog. Wedyn, a os lle gael deud rhyw air neu ddau sy'n ddi ddiolchgar. Um, rwan, o'r diwedd, mae fy nwy flynedd fel cadeirydd y Cyngor Sir yn dod i ben. Yn wahanol i bawb arall, ges i ddwy. Dwi eisiau diolch yn fawr i chi am ymddiried i ni. Mae hi wedi bod yn fraint gwasanaethu fel cadeirydd. Wrth gwrs, dydy'r ddwy flynedd ddim wedi bod yn rei arferol oherwydd yr argyfwng Covid. Mae wedi bod yn daith hir, heriol iawn i gynnal gwasanaethau'r cyngor, a mae ein diolch ni yn fawr i'r staff am eu hymroddiad di-flino. Dan yr amgylchiadau, fuo 'na ddim digwyddiadau dinesig drost y flwyddyn dwytha. Serch hynny, yn ystod ugian, 19, ugian, ugian, cefais y cyfle o fod yn rhan o sawl digwyddiad. A dwi am roi blas o rai, dyn nhw'm i gyd, ond jyst blas. Um, prin, bythefnos ar ôl mi gael fethol, mi ges i fedydd tân. mewn tywydd gwyntog yng Nghaergybi, a minnau'n gorfod dal fy ngafal yn dynn efo dwy law yn fy araith rhag iddi chwythu ar y môr. Cynhaliwyd diwrnod lluoedd arfog a chyflwynwyd rhyddfraint y sir i'r gwasanaeth tanfor mewn seremoni coffa i'r ffetus. Dyma llong danfor a suddwyd yn 1939 a ddaeth i'r lan rhwng Mwylfra a Thraeth Bychan, a fe collwyd gymaint o wyfodau. Mae pawb sy'n nabod i yn gwybod nad oes gen i fawr i ddeud wrth bêl-droed, ond mi ges i bleser mawr yn gwylio gemau a cymryd rhan yn seremoni wobrwyo twrnament pêl-droed Gemau yr Ynysoedd yn Gaergybi. Pleser mawr oedd ymuno â niwrnod hwyl plant mewn gofal yn Ysgol Uwchradd Bodedarn. Ges i agor barbeciw Oedd hwnna, a ch'mo' be', ges i hwyl mwya' anhygoel. Braint oedd cael agor babell y Cyngor Sir yn y Primyn yn ugian un deg naw. Yn anffodus, does 'na ddim Primyn wedi bod ers hynny. Cefais fynychu llawer cymanfa canu a chyngherddau ar hyd a lled yr ynys. Wrth gwrs, Oherwydd y bandemig, cafodd llawer iawn o ddigwyddiadau ei gohirio, ond fues i hynod o lwcus i allu cynnal digwyddiad dinesig go arbennig er budd Ambiwlans Awyr Cymru ar y trydydd ar ddeg o Hydref 2019. Mewn diliw, cynhalwyd Sul y Cadeirydd yng Nghapel Carmel, Mwylfra, dan ofal y Parch Hugh John Hughes. Dyma'r capel lle cefais fy dyddio, fy nerbyn yn aelod a'r lle nes i brodi. Yn Sul y Cadeirydd, cafodd eitemau arbennig gan aelwyd yr Ynys ac aelwyd, aelodau Clwb Gwawr y Gors Goch. Ar nodyn personol, dwi'n diolch i Tegwyn a'r hogia am fy annog a fy nghefnodgi. A wrth gwrs i chi fel aelodau, dwi'n diolch hefyd i'r swyddogion am eu cymorth bob amser. Diolch yn arbennig i Carys Bullock a Hugh Jones. Bu cydweithrediad arbennig rhyngthom. Pleser mawr yw'r cael cyflwyno'r Gadair i ofal Cynghorydd Glyn Hen a ga i ddymuno blwyddyn lwyddiannus iawn iddo fo. Diolch o galon i chi gyd. Thank you for that, Margaret. I think that now we need to look at the election of the vice chairperson of the council. So could I invite any nominations, please, for the position of vice chair? Um, Mr Cadeirydd, mi hoffwn i um, gynnig y cynghorydd David Roberts fel is-gadeirydd y cyngor. Diolch yn fawr i chi. A Mister Cadeirydd yym ni eilio y cynnig yma yym fatha yn ta hefyd yn aelod etholedig yn newydd yn 2017 fatha chitha ond wedi dangos i barodrwydd i weithio efo powb yym yn mewn ffordd hynod o aeddfed a dwi'n siŵr gwnewch chi tîm gwych yy i gynrychioli y cyngor. Diolch. Thank you for that. Um, can I invite if there's any more nominations, please? No? So I'll take that as read that uh, Dafydd Roberts... Mr Mr Cadeirydd, Mr Cadeirydd... Sorry. Uh, um, diolch yn fawr, um, and can I also congratulate you on being appointed to the chair? Ond um, fel grŵp, um, fydda ni yn atal y pleidlais ar y ddies gadar Dim byd personol, da ni yn gobeithio y fydd yr is gadarn sydd ar yr ofers yn chwyddiannus a bydd y fwynhau i amser yn y gadarn. Ond yn 2011, o'n na ddealltwriaeth yn y cyngor bod y gadar yn mynd uh, o rhwng yr wrthblaid a'r blaid rheoli bob yn ail flwyddyn.

Okay, thank you for that, uh, Councillor Owen. That is obviously your democratic right. Does anybody else wish to speak on this? Cadeirydd, ga i mond gofyn wrth y swyddog monitro bod ni o fewn bod na ddim torri, dwi'n ofn i ryw gam ddealltwriaeth bod i'r rhai sy'n gwylio bod yr, um, yr cynnig a'r eilio o fewn yn iawn i ni wneud a bod na ddim disgwyliad o fewn y cyfansoddiad, jyst bod ni'n cael hynna di gadarnhau yn gyhoeddus, please. Iawn, diolch yn fawr. Um, na, does na ddim gofyn statudol na dan y cyfansoddiad um, i'r perwyl a ddisgrifwyd gan uh, cynghorydd Brian Owan. Um, mi o'na drefn yn ei lle uh, answyddogol um, yn amser y comisiynwyr, ond dydy'r dydy proses yma ddim wedi um, dilyn ymlaen i'r cyfansoddiad.

Congratulations, Mr Chairman, and I support. You, Councillor Kenneth Hughes. Ie, yeah, llongyfarchiadau Glyn, uh, dwi'n anatal ymwneiddiad okay. hefyd, ond dim byd personol. Okay. No, no. Councillor Glyn Osmedi? Um, o blaid. Councillor Carwyn Jones. Llongyfarchiadau Glyn a pob dymuniad da yn y rôl, um, cefnogi y cynnig i Dafydd Roberts oedd yn is Thank you. Councillor uh, Marion Jones. Llongyfarchiadau Glyn a gwi o blaid um, Dafydd Roberts. Thank you. I think Councillor Eric Jones isn't here.

Dafydd Roberts. Okay. Uh, I think Councillor Richard O Jones is near. Councillor Alan Mummery. O blaid. Thank you. Councillor Brian Owen, I think... Diolch yn fawr, Diolch fawr, Sir Cadeirydd. Fel dwi wedi dweud yn uh, dim byd personol yn erbyn y cynghorydd Dafydd Roberts, ond uh, atal am heiddlais.

O blaid. Thank you. Councillor Alan Roberts. O blaid a llongyfarchiadau mawr Glyn, dwi'n siŵr y byddwch chi yn gadeirydd arbennig iawn i'r Cyngor Sir. Thank you, Alan. Councillor Dafydd Roberts. Ie, yeah, uh, dwi'n cysidro atal ymwydlais, ond dwi'n meddwl bod fi am fotio o blaid.

Uh, diolch yn fawr iawn, bobl. Um, uh, wedyn, dwi'n meddwl, uh, dwi fod i ddeud yr, um, fatha'r llwyl, math o beth yma gyntaf dwi'n meddwl. Um, yr wyf i, David Roberts, trwy mi gael fethol mis cadeirydd Cyngor Sir yn Ysmôn, yn datgan fy mod yn derbyn y swydd ac y byddaf yn gweithredu gofynion y swydd hyd eithaf fy ngallu ac yn unol â darpariaethau cod ymddygiad i aelodau Cyngor Sir yn Ysmôn. Um, Wedyn, na i'n cymryd unrhyw, unrhyw bleidlais yn bersonol, lle,

un, dau o'r cyfansoddiad. Yy ma'n bwysig ma'r mae'n ddyletswydd arna i nodi yr pwyllgor gwaith ag yym eto eleni do's 'na ddim newid yn yr aelodaeth y pwyllgor gwaith a ma'n gyfle i fi ddiolch i bob un o'r aeloda' o'r pwyllgor gwaith am 'u cyfraniad yym i flino yym i i cabinet y cyngor Ynys Môn a ma' ma' fi yn gwerthfawrogi gwaith nhw. Diolch yn fowr iawn.

Please. Ia, diolch Mister Cadeirydd. Yym ma'r adroddiad ger eich bron chi yym sy'n noso- gosod allan wrth gwrs y disgwyliadau o ran rhannu seddi. Ma'r mater yma hefyd wedi cael ei drafod efo arwyddion grwpiau yym ac felly ma'r adroddiad ger eich bron chi ar gyfer ystyriaeth a chymroadwyaeth heddiw. Diolch. Wnaeth gynnig y Gadeirydd bod y Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau cydbwysedd gwleidyddol a nifer o seddi a ddyrannwyd i bob un o'r grwpiau dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, 1989 sori, a bod arweinyddion grwpiau yn hysbysu'r cynnig gwasanaethau democrataidd cyn gynted ac y bo modd os oes unrhyw newidiadau yn aelodaeth grwpiau a'r pwyllgorau.

Again, that's a report, receive a report by the Head of Democratic Services. Diolch, Cadeirydd. Yn yr un modd, um, mae yna ddyletswydd ar y cyngor i gadarnhau apwyntiadau i'r gyrff allanol ac mae'r manylion yn y rhestr sydd ger y pron chi. Mae yna un sedd wag hefyd ar y fforwm iaith ac y mater i chi fel cyngor i enwebu rwy'n i lenwi'r sedd yn honno. Diolch i chi. Okay, thank you. Uh, just to clarify, I think we, we need to take a vote on this, or can we take that as read? I'll just, um, na i gynnig yn gyntaf, yeah, Mr Gadeirydd, felly, os na i gynnig bod y Cyngor Sir yn cytuno ac yn cadarnhau penodiadau fel y mynyddir yn yr atodlen yr adroddiad a dwi'n hefyd yn cynnig uh, i fi fynd fy rôl fel arweinydd i fod yn mynychu'r fforwm iaith.

Mister Cadeirydd, ddo i fewn gyntaf, mae'r adroddiad yma yn nodi mewn ffordd y rhaglen hyfforddiant am y flwyddyn bresennol hyd at yr etholiad flwyddyn nesaf. Um, mae'r mater hwn wedi ger, di bod ger bron y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd uh, ac mae'r adroddiad yma ger eich bron i chi heddiw i chi ystyried ac, ac i'w, i'w, i'w ystyried i'w gymrydwyo. Diolch. Okay, thank you for that. Do we have a, a proposer for that, please? Oh, yeah. Efo hwn. Efo fi lawr i, i roed yr proposal ar hwn. Um, ia, wneud y cyngor uh, gyd-fynd ar uh, be mae'r uh, be ma uh, report yn dweud.

So we will start off with the Corporate Scrutiny Committee. So those of you who aren't on the Corporate Scrutiny Committee, please um, just turn your screen off. Uh, Mr Cadeirydd, na i just alw allan rwan yn fyr enwer pawb sydd ar y pwyllgor sgrwtyn corfforaethol ac yn gofyn y gredig yeah. i bawb arall roed i'w camerau ffwr. Felly, cynghorydd John Griffith, Dylan Rees, Alun Roberts, Margaret Roberts, Nicola Roberts, Richard Griffiths, mae'r Cynghorydd Richard Owen Jones yn ymddiheuro, y Cynghorydd John Arwel Roberts ac yn ola, ola, yn ola wedyn Cynghorydd Aled Boris Jones a'r Cynghorydd, Cynghorydd Brian Owen. A drosodd i chi, Cadeirydd. Diolch. Okay, thank you for that. So, I think everybody is still content to stay on that committee, and could we just ask for a, a nomination for the chair? Cynnig y cynghorydd Aled Morris Jones, Mr Cadeirydd. A, a dwi'n... Cynghorydd Aled Morris Jones. A dwi'n eilio y cynnig, Mr Cadeirydd. Okay, thank you for that. Any other nominations or proposals? No? So we take that as read. Congratulations, Councillor Morris Jones. Ga i just checio hefyd, sori, cadeirydd, yeah. um, eitem un o datgan diddordeb, ia, just ar yn trefn, lle, just, os da chi, ddella dim just methu eitem un ar yr agenda, sef datgan diddordeb. Yeah. No?

I now yeah. take over to do that Sorry, bit. Okay. And then, um, Gai yn yes. gyntaf ddiolch i'r uh, pwyllgor am yn ymddiriad yna fi am y pumad mlwyddyn. Um, gai ddiolch i'r cynghor, cynghorydd Brian Owen am yn hynny chi, a'i i'r cynghorydd Dylan Rhys uh, am yn eilio fi. Um, Gawn ni edrych ymlaen i gyd-weithio efo'n gilydd, ac yr apêl dwi'n wneud yn bob pwyllgor sgrwtini, plis dewch â eitemau yn eich blaen er mwyn i ni fedru edrych ar bethau sydd yn annibynnol o beth sy'n mynd ymlaen yn y pwyllgor gwaith os fydd gynnon ni amser. Wedyn efo'r ychydig eiriau yna, mi wna i rŵan symud i ofyn am enwebiad i Rhys Gadarn. Cynnig y Cynghorydd Dylan Rees, Mister Cadeirydd. Da chi'n cynnig uh, cynghorydd Dylan Rees wedi i gynnig pwy sy'n eilio os gwelwch yn dda. Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Mae ma cynghorydd John Arwel Roberts di eilio. Um, Dwi'n cymeryd tos a ddim yn webiad arall. Llongyfychiadau cynghorydd Dylan Rees ac edrych ymlaen i gyd-weithio efo chi'n hapus braf fel da ni wedi gwneud yn llai dros y bedair blynedd dwytha yma a diolch i chi am yn eilio fi na hefyd. Sa chi'n dymuno dweud gair? Na, na, na dwi'n cytuno'n hollol edrych ymlaen i weithio efo chi dros y blwyddyn nesaf i ddod. A diolch i pawb am ymddifiad ynddo fi hefyd. Diolch yn fawr pawb. Na ni, diolch yn fawr iawn. Mae'r cadeirydd yna ar ben. I now hand over back to the chairman of the county council.

um, ar ddechrau cwarfod, ia? Yes. Cynghorydd Gwilym Jones, uh, Dafydd Roberts, Trevor Lloyd Hughes, Vaughan Hughes, Alan Roberts, Margaret Roberts, Nicola Roberts, Ken Hughes, R.L. Jones, a chi, a chi fel cadeirydd, wrth gwrs. Cynghorydd Glyn Hames. Diolch.

Thank you, Glyn. Wel, gael lle cyntaf, gael yna hefyd ddiolch i chi. Diolch chi am yr, am yr ymddiriedaeth a diolch i'r cynigydd a'r eilydd hefyd. Orwan ta, um, gawn i ddwad at um, ethol is-gadeirydd i'r pwyllgor ysloch i dda, gai gynigydd ac eilydd ysloch i dda. Rhai gynnig y cynghorydd Glyn Hens fel is-gadeirydd ysloch i dda. Hapus i eiliad, Mr Cadeirydd. Os na enw arall, Mae'n amlwg nad oes, fel gai o'n gyfarch, Cynghorydd Glyn Heans unwaith yn rhagor ar ei ethol yn is-gadeirydd y pwyllgor ac yn edrych ymlaen i gyd-weithio ag o am y tymor nesaf, am y flwyddyn nesaf. Glyn. Thank you for that, Chair. I won't make any speeches, anything like that. I think we'll, we'll just leave it at that, take that as read and move forward. Yes? Yes. Fine. Okay with that, thank you. So we go now go on to the third committee, which is the Planning and Orders Committee. So could I ask if there's any... Diolch Cadeirydd, na i jyst enw, alw'r enw allan fyr. Yeah. Uh, Cynghorydd John Griffith, uh, chi fel uh, Cadeirydd wrth gwrs Cynghorydd Glyn Haynes, uh, Trevor Lloyd Hughes, Ken Hughes, Vaughan Hughes. Mae'r ddau gynghorydd nesaf yn ymddiheuro sef Richard Owen Jones ac Eric Wyn Jones. Dafydd Roberts, Nicola Roberts, Ieuan Williams a Robin Williams. Diolch. Right, thank you for that. So can we call for the election of chair? Can I call for a nomination for the election of chair, please?

Okay, great stuff. So can we take that as read? Uh, Councillor Nicola Roberts, congratulations, you're elected as chair. If you'd Thank like you to uh, elect a vice chair, please. yeah, diolch yn fawr iawn am ymddiried yn y fi unwaith eto. Os na rhywun yn fodlon cynnig i sgadeirydd i mi os gwelwch yn dda. Um, Madam Cadeirydd, mi hoffwn i enwebu y cynghorydd Richard Owain Jones, os gwelwch yn dda. Diolch. Swn i'n licio eilio hwnna hefyd, achos mae wedi bod yn is wych i fi dros y term dwytha yma, felly hapus iawn i gael eilio'r cynnig yna. Os gwelwch yn dda. Di uh, pob yn hapus, tos a gynnig arall.

Yn y seconder? Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Any other nominations? No? So we'll take it that Councillor Nicola Roberts, congratulations, you're elected as chair. If you'd like to elect your vice chair, please. Ie, yeah, diolch yn fawr iawn eto i chi am ymddiried yn y fi. Os da rhywun yn fodlon cynnig i sgadeirydd i mi eto, os gwelwch yn dda. Hapus i roid yr un cynnig ger bron y Cynghorydd Richard Owen Jones. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn, a dwi'n hefyd yn hapus i eilio'r Cynghorydd Richard Owen Jones. Os na enwybedau arill? Os ddim, felly diolch a llongyfechiadau i Cynghorydd Richard Owen Jones yn fod yn is. Gair i dyr awena nôl i chi Iwan Cadeirydd Glyn Hens. Diolch. Thank you very much for that. Congratulations again. And now the last committee, which is the Governance and Audit Committee. You, if you'd like to... Um... Diolch, Cadeirydd. Na i just alw'r enwau allan eto ar gyfer y pwyllgor hwn. Yeah. Sef y cynghorwyr John Griffith, Dylan Rees, Alan Roberts, Margaret Roberts, Gwilym Jones, Richard Griffiths, Mae'r Cynghorydd Jeff Evans rŵan ar y pwyllgor hwn yn lle'r Cynghorydd A. Llewelyn Jones, Peter Rogers a Mister Dilwyn Evans. Diolch. Okay, thank you for that. So now we'll look at any declaration of interest by any members. No? So we'll be looking for the election of a chairperson. Could I ask for nominations, please, for a chair? Gael gynnig y Cynghorydd Peter Rogers.

Okay, thank you for that. Congratulations both. Um, just have the Democratic Services Committee. I think that that stands as it is. That's taken as read. Am I correct? Oh, no. no. Na, na i just i fewn rwan o ran aelodau'r pwyllgor cadeirydd, um, wrth gwrs, da chi newydd eto cadeirydd, um, sef y cynghorwyr uh, Vaughan Hughes, John Griffith, uh, R.G. Parry, Dylan Rees, Nicola Roberts, Richard Griffiths, Dafydd Roberts, John Arwel Roberts, ymddiheuriad gan Eric Jones ac A. Llewelyn Jones. Diolch. Yeah. Okay, thank you for that. Yeah. Any comments, yeah. questions on that? Diolch yn fawr, Ben. Um, hmm? I take over, yeah? Yeah. Yes. yes. Okay.